Tuzaan caan ah caanṭha kan pe ṭhatu Pathian nih thar ṭhat ko seh. Bia rak ngaitu vialte Bawipa nih thar in thluachuah ah pe ko hna seh. Nizaan caan i bia kaa thimmi cu Salm a ngan sawmriat le pakhat a hmel hei thum ka duhnak te ka rak rel lai i na kan theithiamnak kan hmuh hna. Ka mi nih hin ka bia ngai u law zeitluk in dik ka hei i lawmh hnga.

Bawipa nawl kan ngaih lo a si ahcun kan ram hi tam kho ding a si. Bawipa nawl kan ngaih ahcun Baibal zawl ṭial ko hin nan ral kha khulrang in kan tei piak hna lai ti. Changvun ṭha bik in kan cawm hna lai i a ti. A cawnpiak kha ka van chim rih lai. Changvut ṭha bik tiah ti duhmi cu rawl thaw bik ti duhnak a si. Rawl thaw bik in kan cawm hna lai. Pathian bia a ngaimi, Bawipa nawl a ngaimi, amah nawl a ngaimi kha Rawl thaw bik na cawn hna lai ti. Ramlak khuaihlitti in nan thi kan himter hna lai a ti. Ramlak khuaihlitti in nan thi kan himter hna lai a ti duhmi cu mi hi bawmchanh lomi mah kutchuak te kan eimi kanmah kutchuak tein kan tuhmi kan eimi mi ramdang i ram bawmh chommi si loin Kanmah kut chuak dingin kan ram te a chuakmi kha Bawipa nih kan ei peng hna lai teh. Israel mi zong kha Izipt sal in an chuah lioah khan Bawipa nawl a ngai lomi a za le bangmi cu ram caah an thi dih. Bawipa nawl a ngaimi Joshua le Kaleb lawng nih khan Kanaan ram cawnhnuk le khualipi a luannak lawng cu cu ruangah aw tulio ral kan zatnak zongah hin zai loin Bawipa a har tuk cang ti loin Bawipa sinah kan lungṭhum in Bawipa hmaiah thla cam in Bawipa nih a sur a kan fial ah ca sur. Vuah! Sullam an fial ahcun sur, rawlhulh an fial ahcun ulpak kha nu kha kan ram a dam lai. Kan ram damnak bik caah cun kha dun kha kan neih a hau. Zeiruangah? Bawipa nih a bia a ṭial. Bawipa nawl kan ngeih ve a si ahcun Bawipa nih a thluachuahnak a kan pek lai. Caan mipuai a phi ni zong khi ca a chia lomi cu pakhatnak an hmu ko. Asinain ca a zuam lomi, ca a chia lomi, ca mipuai phit lai lo, ca thiam bal lomi cu an sung ko. Cu ve bantukin aw thlarau ram zongah hin nun na pe deuhmi cu thluachuah tam deuh an hmu. Bawipa nawl kan ngaih lawngah hin thluachuah an hmu lai. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Cu ruangah aw Bawipa nawl kan ngei hak. Tu ral kan zamnak zongah hin Bawipa nih

Amah nih a lak lai i amah nih a kan pek khawh. Amah ta si dih, kan nunnak zong amah ta. Cu ruangah Bawipa nawl kan ngaih a hau. Bawipa nawl kan ngaih a si ahcun, eh, thluachuahnak an hmu lai. Zumtu kan nun cu lungrual nun a si. Kan lung aa rual lo a si ahcun, kan rap zong a dam kho lai lo. Kan lung aa rual bak. Lungrual nun kan neih lawngah hin Thluachuak an hmu lai. Muslim hmanh an lung an i rual i Bawipa an Pathian kha lungrual bu tein an bia. Buddhist hmanh nih lungrual bu tein nifatin te Pathian sin ah thla an cam. A nung lomi hmanh an biak. Sanain a nungmi kan i tei kan ti ve fawn. Bawipa nawl hmanh kan ngei khawh rih lomi hi cu kan i check deuh rih hau ko. Cu ruangah Tuzaan kan i tawite hi miphun vialte nih thazaang rak i lak ve ulaw thluachuahnak an serpiak hna lai ti zumnak he kaa thami a si. Kan biachim zong a tling lo kho men. Kha vialte kha a ṭhami um sia cun Bawipa nih thar in thluachuahnak kan pek hi ko seh. Amen.